undefined house Varhungi va undefined guja. Mm. house i varhungi va maguja varhungi va timpahla hi te nkarhi wa wa inani vanhu va cata vo ti 23 na ti 24 i, i september eh, hi Eh, kambe spring. september leyi yo se ku sungula sama sama sama Eh. liya yo he Vanhu va endla maxava ti ni ri va event. ku byela he vo twa twa Hina ti- hina hi- hina ti road ku busy he ku busy ku busy ena hi road ntsena hayi Podca- podcast crew

mm. hina hi ri 14 hi ku pro hi ku pro loko se hi vulavula hi ta iPhone tlhe ku max wa swi twa hi eh la hina ko se battle na to press a ngona no siku kwazi ni tleka mo le press wen se fik la press wen se ngwami ri ku ri leni sound sound se i solved swi herile swi herile swa sound loko wa wa ni twi sweswi ha se wo fanele ya va ra content loko loko ri ku loko ri ku a wu ni twi ne Wo hi ku byela hi leswi swi nge le ka Roadcaster Pro. For those of you that are not down with this type of music, we apologize. Now, deal, deal with, with it. it. Ah, ndzi la ku twa chumu sweswi. Ene ku dela na swona ku endla yini ku eh? tshama ku swona xipikara. Eh, a ku tshama ku swona xipikara ro yingisela. Loko nga swi twanga ta swi endla Xitsonga. Ta swi endla Xitsonga. Ta faka Xitsonga sweswi la, ta yi loader. eh ey ku humelele swo tala ndzi vhiki leri hleketi ku hi kuma munhu a nga ta endla the same eh eh i jingi yi vitana jingile jingile eh. eh a hi endlela yona i mani a nga good so lo a nga good jingile a hi sendeli jingile ya lava ku la ku yitwa ka podcast and ta yi tirhisa continuously ta yi tirhisa continuously until until

some other countries ti- ti le ku- ti le ku- ti le ku- ti le ku sunguleni ka ku ka ku tivisa ku from rini rini rini se ti ta va ti nga ha ri na ti-deal na tikhampani letiya ta ti ti nga na deal ti nga na na tona deal na sweswi. toho sweswi of which hey swi create threat yin'wana ikulu Ah, hi ni vone ku joyini Ka- ka- egypt Mm. Ah, emirates ma joyinini ah, emandi yin'wana i algeria hi ma ni cheka ti kona nyana ti nga joyina ende Ni nga swi ri ta komba fika ingaku six. ingaku momentum yi le ku raiseni mara we yi vona njhani ku na ku na ku na lava ni kha ni yi chukachuka na vona xikarhi ka vhiki so loko ni cheka laha va ri six countries has been eh, added ka brics eh, um, ku nga argentina yeah. egypt egypt ethiopia ethiopia uh, south arabia, south arabia and the, the united arab united arab Emirates. emirates yes and then loko s- loko swi cheka a ni cheka the highest lava xavisaka oyili

I think two hi mo ma nga le ka mi nga le ka G7 ne mm. two hi mo mi nga le ka G7 ku nga America ni tile yin'wana na ha swi tsundzuki ku ri yini mara laman'wana hinkwamo mm. now they are under BRICS yo mara ku na controversy yin'wana a hi vulavula hi yona misa un'wanyana ku e, e Saudi Arabia mm -mm. phela Saudi Arabia a yi ri alliance ya ya America

possible nkarhi wun'wanyana u ti nyika nkarhi and then you study everything so that you can master it and break them properly or uh, yeah. mara at the end of the day ko ko va mhaka ya ku um i think ku na misa n'wana ka ni byela ku ku na this other old uh, white person a va n'wi mm. vita the poor prophet or something mm. u ze a hlamusela ku ri in the near future or in the, in the long run ku ta va mm. ku ri na nyimpi ku nge he vi na leswa world war two or world war three or yini mm. ku ta ku ta lwiwa economically ku nge he tirhi swibamu na swiketse na swin'wana na swin'wana mara leswi nga le bibeleni hi leswi swi nge ya ende hi leswi nge le ku humeleleni sweswi loko swi langutisa kahle phela leyi yo i nyimpi yikulukumba ngopfu remember bricks kahlekahle leswi se nge le hi le ku le sungeni. makun'wini hi hi ku ya hi bibele Eh, khale hi ri makun'wini hayi mara a ni u fanele u swi twisisa ku makun'wini ne makun'wi u fanele u swi- leswi vanhu ni tshame ni swi vula ni ku vanhu a va swi twisisi ku loko eh, siku rin'we phela a- a tilweni it's equals to thousand years a hi swi tive ku hi sweswo a wu- a wu swi tivi swi koho bibeleni yeah one day in heaven swi kwa 2000 years on earth swi koho bibeleni swi google ta swivona se swi swi vula swi vula ku xikwembu phela loko xi lexi Mara, loko hi lava ku vulavula na swi- mani mara ke le tilweni a hi hlamusele mara swi le bibeleni swilo leswi maxaka Eh. xikwembu xi nge xi endle tilo hi seven days hayi seven hayi six days six days hayi six days ya la misaveni six days ya le tilweni of which it's longer la misaveni seven thousand years or 6,000 years. ne Then he rested on the seventh day. se wa nga nyiki So, lena- loko la ku swi cheka ku eh, eh, va ri yini eh, clarification ya swona hleketa ku misava yi kule ku fika kwihi ene hayi misava ntsena the universe He created the whole universe. Swona, swona, swona swi, swi, swi, swi, swi na ku tumbela nyana, swi na, swi na myth nyana yin'wanyana. Hey, ku twisa swona ne, Hey. swi ta lava a whole episode. Swi lava hi kuma Swi mufundhisi lava- malumana. Swi lava a whole episode. Kumbe va nga hi, va nga hi, Va nga va hi- nga va hi. nga hi- va nga hi pfapfarhutenyana Ne. kumbe swi nge loko swi me ku ya hi mina leswi ni swi- ni swi twisisisaka swona bo mayihlanya bibele kumbe kurani ah. kumbe kurani yo kurani ne hambi swi heta heti swona ne hi ka speaking of bibele xa ha ri komisa ra u ri hala hala hala tlhavini ne hala tlhavini eh ingaku ya ha ri kona ya ha ri kona ya ha ri kona mzara wu Eh, ingaku ya ha ri kona ne swi la hi vhaka Eh, kumbe hi nga yi kuma hi nga yi vhakela na yona swi la hi vhaka kumbe na yona yi nga hi byela byela hi swilo swi hi leswi nga yi byela ku mali hi nga yi kuma kwihi ku laveka mali ndoda yi hanyela yi ku laveka mali ne Ah, la ku hanya yi khomile A ku la swin'wana. 200 million nyana Ne? 200 swi twa vusi 200 200 million a zimbabwe ku humele yini a zimbabwe mm. a ni swi tivi a ni i nkarhi wa ti-election nga ri ku ve na kotlembetano na kotlembetano nyana timhaka ta ta ti-election ta le zimbabwe ne mm. mina mina xin'wana nga tshama swi pfaliwe ngo hi timhaka ta brics la south africa ne mm. a swi ri xin'wana lexi nga tshama ni ndeka xona i mhaka yo ve ri misa loyi nga ku a nga a nga delivery mnangangwa Eh, mnangagwa Mm, so endla nga ku va ha maxaka ya president. wena i xaka ra mina a ni karhi loyi Oh, mi nga swi tivi a ni karhi loyi a te huma huma a zimbabwe o hayi nto nto i- a hi xa e xa vuxaka phela vuxaka i swilo swin'wana hi. ne Eh, vuxaka Eh, i hi nga ri swilo ku ve na kwetlembetano nyana eh, aka aka aka ti-election leti nga va kona swin'wana. ne Mm. um hey john john very man very man lo john stan hazen mm. Eh, she tweet leswi swin'wana ndi julius malema has resurrected the dim the what namhla nga valali politiki ntsena eh, hayi wo hindza ka swona swa laveka the demon of hatred division and ethnic violence in south africa he is determined to ignite the civil war Our country narrowly evicted in evicted in 1990 in the 1990s. The DA will not look away. We will, we will, we are confronting this bloodthirsty triant head on. so va la- va la- va- va- va- va lava ku phikizana malima lava A ni swi twisi ku humelele yini malima yi. ku na leswi a nga swi vulavula na A ni swi Bya vulavula tivi. sweswo. A ni swi Cause- tivi. cause Ni yo vo obviously- Twitley. Ene eyi yina yina yina eyi it's it's sort of hate speech nyana phela la phakathi ka yona. Demon, u tlhe u vula munhu ku i demon ka Twitter? I mani a vula sweswo? Stan Hazel. Eyi i lidara ya njhani yaleyo? Eyi he ndoda. Ni swi vo kwala, hi leyi leyi a ni ku byela ya Zimbabwe elections. Na yi vona yi le ku trend-eni na yona. A wu nga nga za, a hi wena u nga ra u ri busy vhiki leri? Ha na sweswi heyi. Ka ha ri busy? hey uh, the elections it's, it's going on i think vele counting sweswi presidential uh, votes lexi nge le ku rhangeni eh, i eh, chamisa eh chamisa xi le xi le ku rhangeni 65% yeah no xi busy musi na nga ku 35.5 ah ngwenya mina ile hansi hmm. eh ile hansi ngwenya chamisa cha no sungula ku ritwa vito leri chamisa lexi hi lexi ya a xi karun'wa ku na karun'wana xi ri na na la South Africa xi na xi na momentum xi na yeah. i a xi ri loko mina ni swi ni swi ni swi veka hi ximina ne eh. hayi hi swi hi leswi nga xiswona hi eh. ximina eh. a xi ri na vumosinyana oh musimayimana ya xi xi xi xi xi komba xi ri xi ri educated xi tiva leswi swi endlaku mm. and xi na xi na that xi na that um young young thing wa vona dayiri liya liya yo mm. xi na leadership leya bya vuntshwa bya vuntshwa or oh, bya bya bya inani ya swo ka byi nga la ku nangusa ngopfu ka leswi nga hundza ah, byi nangusa ngopfu ka swilo leswi taka eh, mahlweni xi right xi sa lexi ya Julius Malema i think I yeah. think i musi xo musi i think xi sa lexi ya ne eh xi nga xi hi xo xi nge le ku xekeni ka ka ka zim ne ne loko swi ta hala ka ti ka ti-election because khale xi ze xi va xi ri xi xi ta na laha south africa xi ta mm. vulavula na vanhu lava va nga laha u tsundzuka loko u nga va u twini julius malema he was pushing too much ku ri vanhu va le zimbabwe mm. fambani ka mi ya mi ya vhota oh. already vanhu lava nga laha

oh loko xo za xi ku 65 ku 35 va ta yi ta fika ya va ya va kwi mm. i ruling party leyi ta fika yi ku yi la ku recounta ti-votes swi swi ndliwa swi ndliwa magic ku tirhiwa magic a ni yi tivi party leyi ve ri i national president vote a xona no a xona a xona citizen coalition for change yeah, yeah. ccfc triple c triple c mm. Umm coz leyin'wana ka ha ri Zanu PF ne? Umm i Triple C. Yeah so Citizen Coalition for Change, Chamisa Mesa. Umm a xona. A ku busy. Xona xi busy. Xi busy. Va nga xi dlaya coz. Mnangagwa u le ku nwa. U le ku nweni ka mati la nga ko. Mati Jack. A ka mita ma nga miteki. Eh phela 65 to 35 na nde hayi hayi hayi hayi hayi. Yi kulu. Mara wa yi tsundzuka Dayideng leyi nga huma ya.

na As a- misa na misa la nge le handle lwa wa wo chumayela wa chumayela eh eh eh Eh. mina ni voni ngopfu yona kwalaho mm. lowo chumayela ne va ri na president Mm, so so obviously misa lwa actor as obviously ani that that diplomat guy ya president that guy a nyikiwe ti powers he, he could sign yes swa president a and ri stuff a ri like that. deli a ri va ri yini eh, eh, va ri yini Isn't it- lava famba hi tinumber plate to tshuka Diplomat. lava- diplomat A ri a actor as diplomat ya ya yo suka ka presidency loko a sayina sayina swilo leswiya so swo ku swi nga endla ku ri swin'wana leswi endlaku ma Zimbabwe what if that documentary na yo yi pfule vanhu matihlo hi timhaka ta ta ta ta swo sweswiwani so so so xi le kwihi kasi Nelson cause xi ri if uh, I'm going back to Zimbabwe if uh, oh nga ri xi- people are saying they're going back to Zimbabwe Zimbabwe. loko xo wina xisa lexi serious

because swa swa ha to ta swo tala ah swi tele swa ha to ta swo tala ni vone ni vone ni humesi press release ya ya launch mm, mm. Eh, a yi ri ka ku press release a yi ri na interview ka ngula vutivi ya ya ya eh loko yi apologize ku eh, timhaka to yi sungule late timhaka ta ta ta ta event yo yaliya ya launch ya AADP mm. eh a yi ri ku apologizeni kwalaho ya ya ya hi mhaka ya nkarhi ne mm, hikuva eh. sunguli late mm, mm. mm sweswi nga swi nga swi hlamusa swo twa hi sweswo hi mhaka ya nkarhi eh mm. swona swona vhela eyi a swi yimisi swin'wana mara yi le ku swi endleni kahle ngwenya ne yi swi endlela hi ndlela leyi ya ku wa swi twisisa ku obviously he's got a, uh, eh, an advisor ne mm. eh yi na advisor leyi n'wi byelaka ku ri a ah, swo fana leswi a swi lavi leswi swo u vulavula hi a wu vulavuli hi mbilu phela laha mm. u vulavula hi ku tirhisa ndlondlo ya loko va ku scriptela ka rin'wanyana or else maybe na education yi le ku applyiweni ne mm, because he's educated ya anizi nga swi vula karhi loko yi na yi na degree ya so so karhi wun'wanyana yi pfa pfa swi swi rhula cause u nge fiki laha u

like a god eh so yeah hey masha patu raka josefa ri le ku heleni and speaking of patu raka josefa hi rambo mm-hmm. futhi ka ka ka mathonsi calvin mathonsi uh, annual tournament mm. ya ti 29 if i'm not mistaken 28 29 or 29 30 yeah Ya nda cheka cheka kahle mara poster leyi mi yi vonaku la so hi rhambiwe futhe yi le ka Josefa mara lembe leri yi le ka Black Movers a ya hanga Cosmos yi le ka Black Movers so na hina mi ta hi kuma kwale na hina mi ta hi kuma kwale hi ri busy so ya swo yini he. Hayi nhlayo nhlayo inani yin'wani yi nga le ku trend-eni ka Steve Harvey ku humelela yini a nga lovangi A va leswi ku langutisa lovile. swona leswi ni langutisa swona ingaku lo- nuna ta ku hlayeleta mafu ka vanhu swa twa- swa twa hi u tichitelini wa hemba ka Mm. and uh, va ri eh, va ri majoni Eh, ene le ku trendeni le henhla chitelani him with his, his bodyguard ka swi ti-bodyguard njhani ha kahlekahle vavasati va njhani ivi va ku and now she wants a divorce ne she's also demanding for 200 million for his wealth Yo. eh and loko cheka misa loyi hey misa loyi mfoka u makulu landela swi taka timali kasi vavasati va njhani vavasati emjalo na ndleyi ases byolo kahle ka misa loyi a yima na nde a ku majolo loyi sati wa mina efo kahle kahle swi swi swi leswi leswi kahle kahle na ingaku vanhu lava va nge le ka ti-relationship va fanele va hi- va va hi va hi nyika ti-warning cause hi la- hina hi la ku nghena u nga ri khale and u la ta nghena hi hi mafulufulu wa twisisa i ku langutisa steve harvey loyi a yima a- hi mfumo a- xisa lexa xi- n'wana na kun'wana la xi yima kona a xi praise nsati nsati wa wa kona kona ivi i va endla leswi Oh, sis. mara ku va ku humelelini ma- ma- vavasati mara vavasati vavasati vavasati hayi hayi, td hayi. jakes di tshame di vulavula sweswin'wana hi mhaka ya relationship na nkarhi ne mm. vavasati va lava ku nyikiwa attention na so mm. attention ta yi kuma hi mhaka ku u na nkarhi wo yi endla wo n'wi nyika attention ne steve harvey ti busy se na se na na hi fanele hi tshika tshika leswi ndla podcast so so so dite dite dite dite di vulavula sweswi n'wana so loko wo kuma nkarhi mm. ku ta ku ri ha mali ndlwini ne loko a ku ri na mali nkarhi a wu kona se u fanele u sacrifice Balance. xin'wana or u kuma balance ku sacrifice ne swi- ku na leswi swi nga na mbuyelo wa swona so u fanele u sacrifice swin'wanyana hi ndlela yin'wanyana mara xin'wana hi maxava vavasati va lango mali lango swilo lango swilo kahlekahle wena nga ku mali va lango swilo Vanhu ku- kwatisa ka. Steve Harvey u na mali i mani malan'anga hi nga yi kumaka yi loya vavasati hinkwavo yi tirha na vavanuna yi va loya hinkwavo ka swi hela swi leswi vavasati marhane va huma hi ku ya hi mi va huma ka va ni swi tiyisi ku va va create the same ka mi loko ni se ni ya teka sati ni na ku teka tshengo loko loyi a ni hlupha loko loyi a ni hlupha i nge swi koti phela se loko u teka wun'we u hluphiwa wun'we ku ya humele yini ah timhaka ta kona ti lehile ndoda ta vavasati va na swi tina ndi vavasati nga va leswi va nga create va hleketa ku fana hi vavasati vavasati va hleketa ku fana ha tingwenya Will Smith ku humelelile hi ku na he timhaka to chiteliwa na xihlangi na kona na xihlanginyana yes yes ene ta kuma ku na na yehe lowa bodyguard ya koho xihlanginyana ka loyi a state half ku na na president yin'wanyana ya kwala muzantsi swi nga tshama swi humelela hi bodyguard bodyguard ya kona loko a yi survivange serious ya eh ha swilo swa humelela a wu hindzanyana hi le ka ta mujolo a yini mahlweni eyi hi nga za hi va depressed hi nga za hi khoma hi le Eh, hi nga za hi va ndzeni depressed. ro hi tshika no- hi tshika no jola hi a hi nga za hi va depressed

I'm not sure ni nga nga xungule hi Russia na India ni nga hemba a na a na vuenti bya swona eh ni langute ti ti ti stats tin'wana la ta ta ta G ta ta G7 G7 yeah na BRICS ne mm. so the rise of BRICS hi 1995 mm. eh G7 a yi ri ka 44.9% and then BRICS a yi ri ka 16.9% ne g7 a yi ri ka 16.9 mm. g7 a ri ka 44.9 mm. brics yi va ka 16.9 percent mata wa ta swi ndliwa yini hi nkarhi walowo for mm, sure mm. a swi ndliwa hi mhaka ku um va ri yini um leadership ya ya ya ya brics a ya ha ri yitsongo so ya a va ri five ya a va ri a ya ka ha ri a ku ri five ya phela na sweswi five ko va vo extenda sweswi va nghenisa six brics plus ya ya ya ya Aka- Eh. a yi ri ko south africa a yi ri ko hi 95 ya ya leyi Eh, ya swi vula kombeta ku- kwala ku na ku na laha ni nga loko va kha va hlamusela timhaka o a ni langutiseli mahungu ku na laha a nga sungula um brics a na ha swi tivi ku i m- i- i m- india or i Brazil oh i Brazil yeah i Brazil na swi tiku mani la nga sungula va vuli vito ra ra yena i munhu wa le Brazil a nga sungula BRICS Brazil a na swi tiku Brazil na Russia or Yeah. Brazil na India hayi na china no i Russia i Russia cause loko ni langusa na na na na na diadeng ya BRICS B R I C uh, as S yeah cs so i nga ri swiya na ku ku rhangi mani Ne. Mm. so i nga ri brazil ku tela russia then ku tela india then eh, ne eh. so in in in so G, hala ka g7 us hi yo yi- yi nga ku yi yi teka ku, eh, large Number. pie la and then ku va na in 2010 g7 yi ku 34.3 percent yo chika mos eh yo chika yo xigonya BRICS ku 26.6 percent right eh ivi 20 hi 2023 ku nga sweswi current mm. G7 yi le ka 29.9 percent mm. kesa BRICS yi le ka mani 32.1 percent so yi le ku rising yi hindza BRICS yi le ka 32 BRICS yi le ka 32 G7 eka 29 percent A ku nga- 29.9 a ku nga chiki a ku nga chiki to No. cincana kun'wanyana ti sungula ku cincana kahle sweswi Sweswi. but G7 a yi ri ka 44.9 percent hi 1995 Mm. so that time up until 2010 Mm. loko swi- swi swi- swi hleriwa kahle yi vuye yi va hansi hi 33 yi ku 33.3 percent and then brics ya henhla yeah then sweswi

okay Mm, so i know ku busy ku busy mfo. ku busy Ku busy. mina ni vona in some point south africa yi ta va na eh, there is a very huge Mm. uh, va ri yini opportunity ka timhaka ta brics ya eh mara na yona loko ni cheka It's- la it's- pie share ya yona eh South ina- Africa. yitsongo purchasing power ya yona south africa ya yintsongo swinene and that yi- yintsongo from from back then i think loko swi fana na loko hi hlangana sweswi ku hi hina exangani gang la ku xava ti-shares kun'wanyana hi loko hi humesa ku kuma ku hi three or hi four or hi five loyi a nga ta humesa mali yo tala obviously you will have gaina gaina more more shares St- s- i I think it's a, it's, that's, a, that's a simple way of explaining it leyi nga le henhla ka bricks imani loko ku ri ku i brazil ne hi vo va nga sungula na a hi a hi yona brazil Imani. brazil is the third hi le nje walowo wa red i i india or i i ya Uh, i india a ni voni ni languse kwihi mina la ka red 2023 or ka ya red ka red oh i china i china lene leyi nga number one yi nga na phaya le henhla i Yeah. china Ah, then yeah, ku tela yeah. india then ku tela russia ku tela brazil ku te south africa ya na hi le i na number cila eh number hi le cila number chila mara Hi hi le number facilitating chila. ka sweswin'wana hi number cila mara ka leti taku swi nga kuma ku hi number one e mara madyisa lama na mali ha e ma na mali machayina machayina nandzeni machayina ma na mali na lama ta ku sweswi maarab ma na mali u swi tiku ma veke ma tisi mali yin'wana 167 billion dollars for yini for ku pfuna hi load shedding ah va vutisa e, e minister electricity va ku se mi vula ku hi december hi ta va hi nga ha ri na swona swilo leswi ivi xi ku yini ya vutihlamuleri ya vutihlamuleri a yi ta hlamula a ya ku lutiweni mani ku handlela yin'wana

hi sungula ku ya ku luteni ka mali u nga ri khale mara eyi a hi ndoda kumbexani ku ta va na ku cinca next year ti-election wa vona mapatu me le ku lunghisiweni ku busy ku ya yiwa hala na hala patu ra ka joseph ri le ku heleni ku le ku xaweni ka tivhoti loko vulavula hi mapatu malawo u swi vonini ku gauteng yi le ku mbombomeleni ku na ti-sinkhole tingatinga le le centurion yin'wana ya kona ya mavhiki lama nga hundza ya le littleton Ah, he ndoda. ene wa swi ta ku sinchona ku na sin- sinkhole tin'wana to tala ngopfu eh. Ah, loko driver especially little ten ah. little ten na like that section hinkwayo mapatu lama laha ma pfalapfaliwe ngopfu eyini ku na timayini laha a ni swi tivi hi ku humelela yini ku na lamaya ma ma endlaku timhaka ta switina laha a ni swi tivi ku i khampani yihi Loko u nghena hi hi Botha Eve wa vo Botha Eve hi leyi u sukaka yo suka ka Irene Irene farm patu lera ri nghenaka ri ta ku le le ri nghenaka hi la Fountains yeah leniya between Fountains na na na N1 loko wa ha ku suka n one u tala ku na ndhawu yin'wana ku endliwaka timhaka ta tsemende la a ni swi tivi kumbexani vana impact ku fika kwihi ka swona a ni tshembe ku hi lavaya hmm. loko ka u famba hi r twenty one hmm. ya le kuna kuna eh kuna kuna so a ni tivi mayini or yini laha a va ndli switina lavaya a hi ya switina a hi switina mhani tidzoki ya swi tiva ta ta ta ta yi vona kahle siku rin'wana zini siku rin'wanyana ni ka ni ve ha 21 fika ni nghena hi leyi nga le clavin laha ku ri na single hole sweswinyana va pfali patu kumbe na swi va ha ri pfali na sweswi vo stabilizer laha va va swi vulavuli vo pfalapfala ne ene ku pfariwile u nge voni nchumu the way nga pfala swona swona so ni tshame ni ta hi hi olifans fund hi ni ka ni famba hi hi 21 hi fika ni ku olifan fontain bcause ni tshama ni ka ni ti vutisa question kahle kahle laha i yini i mayini i yini ku humelela yini bcause ku mm. ti komba ku ri mayini or ku ri khwara or like pemini byoko leswi tinini ya then loko ni jika ni ku eh mm. a swi a ni zangi ni swi vona kahle mara ku ti komba ingaku um eh, some some um industry yo fambelana mayini nyana so eh, kahle kahle operations leyi nga laha mm. ya yi fambelana swo fambelana mayini nyana ku busy swinene phela le clinton ku, ku, ku patu rin'wana na rin'wana loko siku rin'wana driver u nghena hi le wa wo langwa na chicken licken loko famba hi patu ri le nani mm. ri le eh, fountains ku na chicken licken na mcdonalds u fika u nghera ku e u ya hala xibedhlele u nghela ha ndzeni a wu ta kuma mapatu lama nga laha ndzeni ma pfarapfariwini a ndzeni hayi ma pfariwini ku fana na ku na leriya- sinkhole ku fana a a ri- a ri khomana leri a ri nga pfariwa hi hala a ri 55 leri ri vulaka ee hi rona ni ri nga pfariwa khale na roho reriya mara laha ndzeni ka le clinton swipatwapatwana swa laha ndzeni leswiya swa le ndzeni ka mimiti ku na lebyi nga pfariwa ku a bya ha tirhi ku na ti-sinkhole Yeah, I- and the, and the, and the, not, not, not, not the recent issue ya ya ya that uh, incident ya le Joburg ya ya liya ya guest a ku se vulavuriwa nchumu a liya ve nge ve nge ve nge inani vo vo ndla leswa swo sweswi se va famba la vana lava va ndla ku zama zama eh va va va ta rhoxa vona anda because sweswi se ku ku ta na timhaka to swi nga ndla ku ri vo va lava zama zama va nga trigger eh, trigger some swin'wana gas laha. there and then Na yi vona se va baleka ve le ku hlupheni and then- ene u to ndzi video ta kona leti nga le ku humeni ta zamazama e va hanya hansi va yisa lavana ni voni ni voni yin'wanyana yi nga sendiwa ka group yin'wana nga ka yona Yo, e va hanya hansi na nti va yisa lavana ene a va humi swi tikomba kha va nga humi laha kumbexana bajon va kwala i rini nga ngoni misa loyi kosi u zama a vula ku siku rin'wana lowu swi nga ha endli nda tsutsumela kwalaya ka zamazama ah. ah, ku yiwa ka zamazama ah, kona va ri ku na mali kona zamazama mm. va yindla mali vona ah, hi ndodo u nga ya koyele u vhela u nga ha vuyi a ni se n'wi vona misa loyi kumbexani na mi khale ni nga n'wi voni ni yo vo movha wa ye ntsena u n'wi fona yi nga khomi foni u la foneriwa hayi u la foneriwa ima ni n'wi zama n'wi zama zama hayi loko wa ha n'wi zama ne eh. ni voni poster yin'wana ne mm. yi vitaniwa ni vona beni mayingani mm. gesa na mani na misa loyi loyi wa mzulu loyi oh leyi nge le soxanguve a ri i khuzani ne e leya ya ya Lim- limpopo versus kzn ya limpopo kzn versus limpopo It's- it's- va yi vitana the first annual ububano ubu, ubu, Hey, ta ku dlaya ubumbano iz- ta ku dlaya izulu ubu ah ni mzulu phe mina baba ngikhomela na wa vulavula izulu the way wa vulavula xitsonga the The way way u vulavula vulavula swona Izulu. izulu se ah a va swi teki hi mbilu loko va swi lava Ne. i first annual ubumbano cultural concert ne ne va ku yi ta va yi ri gt Soshanguve, soshanguve North- no- eh, North North Campus. atce stadium tce le ya ya le ya ya mm, kzn versus limpopo a le ya education inga le ya education because le ya IT le nge le block M so le ya le henhla henhla leyi Mm, ya le hayi, Telkom tate vuya musi la ah, vas- swa fana nge ngutu kambe vas John hambi no n'wi fonela ah maybe u ta n'wi wozwa no vula wehe nge ngutu ha vulavula na yehe ni valala na yena a ni byele beni ku le kwihi mayengani khuzani xongi rhangani um mzukulu lekero ta ri kona Ey, driver hi ku fika kwihi no kuma lekere hi fanele hi ya xigaza monday monday ta n'wi kuma kona vanhu va ma- vanhu va mutakaro vanhu va mutakalo Eh, va byebde yitsa siku yini va tsale ku vanhu va mutakaro a yi tsarisiwi swona hayi mtakaro vanhu va- vanhu va mtakaro i vanhu va lava. mutakalo Va- na njoko hi ndlozi manjoko Ah, kwala hi laha le kzn ni le ku fonele ka vas jones navigator ni ta va ku na vamanda e hi ta yi laha ku ta tsakisa la le ku n'wi fonele ya rila e na mini muta a ri kona e

Eh mingarival episode leyi tisiwaka n'wina hi Bila ICT Solutions, Bila ICT Solutions they are inspired by innovation. Hi sponsoriwa hi Undefined House. Undefined House eh i vanhu va Maguja, i vanhu va timpahla. I vanhu vo loko mi lava swo swo swo cata cata mi tihlanganisa na vona. U te u la suit wena ka.

hayi no manyana eh, oh, abangahembi wawuhleka ulenza mazama wena le hansi le dini efanele zama to avuton'wini ni ah va ta ku khoma na nde nga vuli ku wena eh mhani swi tivi hi tirhisana maphorisa mu wa hemba

hava hi ta hlangana kwale ta va hi ri kona hi ti four a hi hlangane ka xigaza monday so until iza hi hlangana nakambe hi sweswo